Process shɛŋa din doli ka a ni tooi doli li n zaŋ chani silimiin tiŋa. Kɔnashim maa nima bi pirigili bini niŋdi shɛm n bɔŋɔ. O yɛn kpela Canada Job Bank n ti cheeki n nya nya tuun shɛŋa din be Job Bank maa puuni ka o niŋ wula ka o zaŋ zaŋ buildi o point bee America Job Bank bee a'a Iceland bee Italy. O chaŋ ti kpe bɛ job bank, job available, luɣili kam ka a yi check li, a yɛn nya li mi. So, bɔɣa nyin man man guhira, a gba yi bɔra, nyin gba ku kpuɣim a phone bee a binshɛɣu kam n-nya nyaa a yi search job particular tin shɛli a ni bɔri maa. Tuma din niŋ available di zaaha di yɛn pɔmpi mi na ka a nya li. Di zuɣu connection man nima bi pirigili beni mi o yɛn yɛla mi ni o yɛn apply la job zaŋ zaŋ ti a ka a yi niŋ wula ka a chaŋ. Gbaami n yɛtɔɣa ŋɔ woliginsi m bela Asian countries ka naan chɛ Europe di pa yim a ni yɛli o di zuɣu di zaaha procedure nima di pa di same thing nyin ni tooi yɛli ni kadama ni connection man ka n yɛli ya ŋun niŋdi a process nyin man maa ni tooi niŋ research about it ni bɔri ni n yɛli shɛm zuŋɔ dabisili ŋɔ Naawuni o pahi ma suɣilo ka a gbaagi ka yihi a taba ka wum Naawuni tiŋgbani gba zaa suɣil o ni yɛn yɛli yɛtɔɣ shɛli maa, ka ti a understanding ka a niŋ wula ka a learn more about it. Gɔrim, di viɛli pam. M be ʒini kpɛŋŋɔ ka discourage ninvuɣ so ŋun niŋ nia ni o yɛn go. A mi niŋ nia ni a go? N suhirami. Kpaŋ maa maŋa Ka a ʒini ka bɔhim gɔrim puuni viɛnyɛliŋga ka naan chaŋ yolitɛm di biɛri pam. A yi daa yi ni o bee niriba daa baŋ n daa naan ku niŋ ŋɔ bee n daa naan niŋ ŋɔ. Dinnim maa zuɣu ka ti niŋdi wula ka ti tɔɣisiri kahigira? N suhirimi, dindee niŋ ka a yi niŋ interest

ka like kpam maa man ka a turn a notification from YouTube maa din yɛn chɛ ka saha shɛli beni mi binshɛɣu kam ni drop ka a naŋ wul a ka a tooi understand gorim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira m bi niŋdi visa m bi processiri visa zaŋdi tiri so amaa ti tɔɣisirila gorim maa puuni din di tu ni a mi shɛm niriba pam bi mi ni ka dama gorim pirigili beni mi. Nyam maŋmaŋ ni tooi ʒini n-niŋ li ka bɛ zaŋ zani doli connection. Naawuni ti a la hankali ka a chaŋ shikuru ka ni tooi readi ka ni tooi sabi. But baŋma m bi yeli mi ni a bi chaŋ shikuru a ku tooi go. Ti meet niriba silimiin tinsi, Gorim yɔɣu, ka shikuru ka sheli ka o go silimiin tiŋa di nyɛla what you can do. Di bi doli a diplomat bee a PhD bee a masters bee a degree. Di nyɛla a ni tooi niŋ binshɛɣu. A ni ku wumdi go kam ŋɔ maa, broken English ŋɔ maa, silimiinsi a yi be silimiin tiŋ tumdi tuma, bɛ bi lara ni a bi wumdi silimiinsi li because bɛ maŋmaŋa bi mi ni ka ti mada tone m-bala maa. Di zuɣu ka silimiingi kam mini yɛri silimiinsili. A yi kana ti kpɛna Italy, Germany, France, eh, Belgium, Spain, a lot of country ka ni tooi ku kalli ka bɛ niŋ wula ka bɛ bi yɛri silimiinsili. Bɔzuɣu ka niriba pam ka a yɛn nya ka o bɔrila ni o nyɛ UK bee ka o chaŋ Canada bee ka o chaŋ America? Daliri maa ni ku nyɛ shɛli m-bɔŋɔ, silimiinsili. Di lan pahiri dalirinima tinsi ayi kamani Iceland n-lan pahi Malta. Lala tinsi ashɛm ŋɔ maa bɛ bi zaŋ di yi nyɛla a wumdi silimiinsili brochure maa kɔŋko a ni tooi zaŋ be tiŋgbani maa puuni because tiŋ maa ni Sokam yɛn yɛra la siliminsili amalibimalibu yɛtɔɣa Malta mini Iceland bari siliminsili. Di zuɣu tin shɛŋa bɛnimi ka a yi nya UK, America, Canada. Canada din tom pirigila buyi di mila yaɣ shɛli bɛni bɛ yɛrila French ka yaɣ shɛli bɛni ka bɛ yɛri siliminsili. Di zuɣu niriba pam bɔrila laa tin so maa ka di nyɛla based on language ŋɔ maa ka pumpɔŋɔ ka o ni yɛn chaŋ ti paagi tiŋ maa ni ka di nyɛla o ni yɛn ʒimi ni o lan bɔhindi language ŋɔ maa domi a bi wumdi bɛ yɛltɔɣa a ku tooi tum tuma. Kpɛŋŋɔ n-nyɛ m point ka yɛn tɔɣisa. Please, once again, n yuli m-booni Mister President on social media, a yi niŋ interest ni ti tɔɣisim gɔbiri yɛltɔɣa ka a gba wumda ka bɔhinda ka gbaara n-zaŋdi pahiri a gba zaa ni pun mi shɛli ŋɔ maa, a ni tooi joini ti On WhatsApp, Ti WhatsApp maa di zalisi m bɔŋɔ, a yi yihi namba ka yɛn ti ma message, m bi bɔri sabbu, yɛli ma a yuli a ni yina luɣ shɛli polo ni a ni watch video shɛŋa ka di niŋ interest ni a gba joini platform maa n-diri anfaani. Ti bi sabira platform maa zuɣu ti mi bi share yira. A ni pun wum gɔrim puuni yɛtɔɣ shɛli dinni a ni tooi bɔhi li ti mali a lot of people baŋdiba ka bi be di puuni asanzali nima a yi kpe ka di nya a wum yɛltɔɣa shɛli ka ti na yuli paana to nyini maa maa maŋa n wum audio nima bee bini na jɔɔna maa han ka lana maa maa maŋa n nya dundɔŋ maa ni din chana di yi ti niŋ a ni a puhi ka a puhi a yi mali a bɔhigu shɛli a ni tooi zaŋ laa alaabɔhi ŋɔ maa n zaŋ zaŋ sɔŋ. Di zuɣu, m mabia, zuŋɔ ŋɔ m mini a yɛn zali la ni di pun kpila yɛtɔɣ shɛli maa, Job Bank Free Apply, ka di be Europe, ka kɔndishin maa nama ka bɛ kpuɣiri li n scammir a. N daa yɛli ya ni kadama yi di kɔnɛshin man n kani n yɛn niŋ kɔnɛshin zaŋ ti a. ka di nyɛla a yɛn kpɛla silimiin tinsi na ka Arab country silimiin tinsi ka di nyɛla ŋun kɔna shɛm maani maa n naŋla zaŋ zaŋ ti a ka a kana ti kpɛ tuma maa puuni n tumda ka lan tom n yɛla ni ŋɔ ka bɛ yɛn yɔra nimaani ka n yɛla ya ka dama mani n na bi kurɔɔsili and am here to see ni ti nyɛ so Ka lala nir ŋɔ maa, bee ka a mi ka di nyɛla kadama a bela silimiin tiŋ din nyɛ development country ŋɔ imaa America, Canada, Australia n ti pahi Europe any country shɛli ka di nyɛla connection man n niŋ connection zaŋ ti a ka a yiɣisiri ka a ti be Germany bee Italy eh bee Spain bee Belgium bee America bee Canada ka di nyɛ connection maa ni maa niŋ connection maa zaa zaŋ zaŋ ta ka a yiɣisi kana n ti chaŋ company maa puuni n ti tumdi tuma directly Tɔ! Nyɛ n kɔŋ tahi tim ma ka ti di a daafaani. Ɛhɛɛ, n niŋ daba ayi silimiin tiŋa ka ʒini different different countries. A yi chaŋ ti watching video nima but n nabi nyɛla a connection. But n ni nyɛ shɛli ka yɛn yɛla ŋɔ, ti malila connection man ka chɛ nyɛ man maŋa nyina niŋdi nyini process. Niriba pam bi mi ni kadama In terms of our professionalism din tooi pay ka ka a zaŋ zaŋ chana Europe n ti tum tuma. I know a guy, n mi so ka lala niri maa ka o yi Dubai n chana silimiin tiŋa n ti drivira ka connection maa n niŋli zaŋ zaŋ ti o gbaai mini yɛltɔɣa maa ŋun maŋmaŋa n zaŋ o professionalism ka nya tuma maa, ka yɛli ba o nya binshɛɣu o ni tooi niŋ shɛm, ka bɛ shiri kool o n-niŋ o interview bimaŋmaŋa, ka approve o binshɛɣukam maa zaaha, ka niŋ o binshɛɣukam zaaha, ka ŋun maŋmaŋ doo ti ti n-yiɣisi n-kana nti sheegi kpiɔŋ ŋɔ nya m point maa. Wunchana naa maa bi leen labimi n niŋ airport entry maa bi lahi mali visa ka bi yɛn vihi o o fiili bin tooi lahi labisi o o yi paasi bee a allow mi ka o kpi because particular company n chɛ ka o kanna maa ka tiŋ maa zalisi o ni daa yɛn kana saha shɛli tiŋ maa ni migration daa pun contact o mi m bɔhi bɔhi o details pɔi ka o naan kana ti sheei na maa. Di zuɣu o ni chani kɔmpini shɛli ni maa, bɛ ni kpuɣi o gba, bɛ lee yɛn chaŋmi ni bɛ ti niŋ o intaviu ni bɔri luɣ shɛli polo ka ni bɔri ni bɛ na ti diri daanfaa ni jɛma tiba viɛnyɛliŋga. Di zuɣu a yi be silimiin tiŋa, lihimi nimaani maa woo, tuuni kam ti malila binshɛɣu ka a yɛn niŋ li CV a ni be tiŋ maa ni maa. A ni tooi niŋ a CV n zaŋ ti tuma nima, n nyɛla excavator driver, n nyɛla driver, ni tooi niŋ ŋɔ, ni tooi mɛ ŋɔ, mɛ ŋɔ a CV ka a zaŋ zaŋ ti company nima bee working place. Ŋun nya a CV maa ka a telephone number ni a email zaa pala di zuɣu ni address, o yi bɔri li, o yɛn call a mi ka a kana ka bɛ ti niŋ a Interview, Based on a ni yeli yɛtɔɣa shɛŋa ka di be a CV maa zuɣu maa, lala CV maa zuɣu ka bɛ yɛn yuli ka zaŋ li zaŋ bɔhi a bɔhisi. A yi niŋ ok bee niŋ ok naan labisi ba shɛm maa ka bɛ naan niŋ wula ka lala tuma maa naan kpa a tuma ni. A mi di niŋ clear zaŋ zaŋ ti a bee ni yeli yɛtɔɣa shɛli ŋɔ a ni tooi bɔhi li. N la mini shɛba ka di nyɛla biraa zaŋbami driver nima ka bɛ yi Ghana at that time maa Malta ka laa connection maa daa kana ka di nyɛla biraa yila Ghana n zaŋbana n zaŋ kana direct biraa bɔrila driver nima ka so bɛ company maa puuni ka yɛli ka bɛ niŋba binshɛɣu kam maa zaa ha ka bɛ zaŋba zaŋ kana bɛn kana ka bɛ ti lan niŋba driving test from company maa Mɔri ta yɛŋ ka yɛriŋ maa o ka bɛ zaaha, Ghanese ka n yɛri ŋɔ maa, bɛ gba shɛba nyɛla nyɛ kpɛrilana nima ka bɛ niŋ wula ka bɛ beni n tumda. N nyɛla Aduma company maa driving company. Bɛ mi daa pun niŋ la bɛ test ni di binshɛɣu kam ka niŋ ba interview ka bɛ doli lala kɔna shɛli maa n kana. Ni yi yɛltɔɣa shɛŋa maa m mali li mi ka mali bɛ lala ninvuɣu shɛba bɛn hali bɛ contact n phone puuni. di beni based on ban professionalism ka bɛ prove ka so link ba maa kana ti zaŋ ba zaŋ kana. Di mi a yi kana ti kpɛna Malta lala opportunity nim maa bɛ tooi chani ti kpuɣiri different country kamani Asians nim ŋɔ n zaŋ ni kanna group. ka bɛ ti beni ka kompini maa ti ba biɛhigu shee ka bɛ yɔra. But in Africa, Ghana ni Nigeria ti West Africa maa di bi niŋ common. A nya bo? Di yi ti kana di yɛn kamina n-ti ʒe kpamba bee n-zaŋ mi zaŋ doli ti Africa ti Ghana kpamba bɛ toondaannima ti di bɔrila tuuntumdiba.

Hali bɛ yi zaŋ a zaŋ yi Afirika n-zaŋ paana yi CV nim maa, bɛ lee labi mi niŋya test. A nya di wɔliginsim? N mi nya ka mining company shɛli Sweden polo maa ka bɛ bɔrila professional welders. with big metals ka kana jɛ polo ka bɛ daa zaŋ bɛ zuɣu zaŋ kpa bɛ daa zaŋla bɛ zuɣu zaŋ kpa takwa mining polo because nimani ka machine kara kara beni di ni tooi wɔlidi oil pipe kara nima dinni maa ka di take ba time laa hali ka bɛ ti kpayi hali Ghana bini daa yɛn niŋ ti oil company ŋɔ wɔlidɛsi ni shɛŋa beni ka wɔlida kam ka bɛ daa bɔra Professional by book degree nima ka bi daa doli doli li ha ka ti pɛɛkili bi shɛba. Di zuɣu bɛ ban nyɛ di walda nima bɛ shɛba yila silimiin tinsi South Africa di bi zooi naan nyɛ Ghana ti walda nim ŋɔ ka bi be di puuni. A mi ni yi yɛlitɔɣa shɛli maa a gbaari li bee? Di zuɣu silimiin tiŋ ka bɛ zaŋ a ni a kana ti kpɛ silimiin tiŋa number one connection man. o ka ka ŋun niŋdi connection ka a yooi liɣiri ka o processor ka di ŋuni o ni processor shɛli maa ŋun yɛn zaŋ a mi ka a chaŋ a chaŋ ti sheegi silimiin tiŋa ka o lan tom niŋ naanzuu mini yɛlim mini sichira n zaŋ yuɣi di zuɣu ni di niŋ nyaɣisim a yi chaŋ ka a chaŋ ti tumdi tuma ka lan tom yɛla ni a yi chaŋ ti tumda goli puuni n-ŋɔ ka bɛ yɛn yɔra. company kam, country kam ni based on way yan kpahi tuma term and condition shɛli a ni yi mini o ni yan chaŋ ka o sign li into the system. Bari ŋolo ŋɔ a ni be Ghana ka niŋdi lala binyahiri ŋɔ maa so please m ma bihi n na bi nya kaman Europe ŋɔ connection man ŋun ko yɛn ni o niŋla connection n zaŋ ti paati A bee paati B ka o yiɣisi kana ti kpe na silimiintiŋa ka ŋun kɔna shiri maani maa ŋuni n-lan tom tooi tuma based on lab draw ka o chaŋ ti be di puuni ka di lan tom nyɛ free accommodation ka a gbɛri nimaani ka duura n na bi nya li n na bi nya li ɛhɛh amaa n ni yɛri shɛli ŋɔ din ŋun zaa ha n malila di shɛhirinim ka yɛri ŋɔ maa but yi nya mmaŋmaŋa A ni tooi apply nyambana kaman niriba pam beni mi a yi mali a nuu ni baŋsim a yi na be Ghana ti smart phone nim ŋɔ maa ti ni gbubi li ŋɔ maa a ni niŋ ni a tooi ni baŋsim shɛli a ni tooi start nyɛ man man niŋ ma a CV a tuma a ni tumdi tuuli shɛli a baŋsim ni nyɛ shɛli a ni tooi share yirili on the internet. Ɛɛn, a ni tooi nya kɔmpini shɛli, ka lala kɔmpini ŋɔ maa ka a yɛli ba ka a zaŋ a nuu ni baŋsim n sɛɛniri ba ni a pichanima ni a satifikɛtinima din dee yi niŋ ma ka lala tiŋ maa puuni bɛ di bɔrila baŋsim shɛli bee baŋdi so Joburg ni ŋɔ maa di yi kana wibdin tiŋ maa ni kɔŋko ka di be. Tin shɛli ni a ni yɛli maa, nimaani ka di be. Ba bia bɔri lala bini maa ka bɛ yɛli ka the third person be outside country ka bɔri ni o tooi niŋ li ka mali di baŋsim. To nimaani yɛn nyɛ lala a ni yɛ luɣ shɛli polo ka company shɛli tooi pick a ni a kana ti tum tuma ka bɛ niŋ a binshɛɣu kam zaŋ zaŋ ti a because bɛ maŋmaŋ wibdin maa bɛ di bɔrila ŋun ni tooi niŋ li ka bɛ nya ka a mi ka a puri vuri ba ni a mali lala bini maa, a ni tooi niŋ li. Di zuɣu ka bɛ zaŋ zaŋdi kanna ka a ti tumdi tuma maa. Di zuɣu so ni tooi misunderstand zaŋm a hankali n-chaŋ deep ma niriba mali ka o ŋmɛri bolli ka bɛ kana ti zaŋ o Africa ka o chaŋ ti tumdi tuma ka bɛ tooi yɛli ni binshɛɣukam ka o tumdi tuma ka bɛ yɔr o. Of course! But n yɛtɔɣa maa baŋmi there is a difference between mam man maŋa n nyɛ company maa ka mi ni n ka nimaani but bɛ ni bɔri shɛm maa I have what they need so ka n prove ba di zuɣu hali driving shɛli din ma bɛ shɛba bɛ ni daa zaŋ yi Dubai kana maa pɔi ka bɛ ti yɛn yiɣisi bɛ niŋ ma la video call ka make sure bɛ driviri la loori ka bɛ nya pɔi ka bɛ naan kana din nim maa zaa bɛ bi zali nimaani Bini lan ka o pun bi nya ba video call ka bɛ drive helicopter pick ma maa. Bini shee na tiŋgbani maa ni, o pun dahiri bɛ lan laɣim bibi ya luɣi tira pun nya ka a duhiri a bee video call ŋɔ no no no no di zuɣu cham ti kpuɣi loori duhira ayi bɛ lee lan niŋ a la driving test di zuɣu hali a yi zaŋ a CV a ni be silimiin tiŋ shɛli maa ka a zaŋ chaŋ ti ti ba ka tuun shɛli ti bɔla Bibia n yɛli ni a pun niŋ a CV ka yɛli ni a ni tooi niŋ ŋɔ ka yɛn naan tooi niŋ o ka yɛn naan tooi niŋ di zuɣu bɛ bi lee niŋ a interview bɛ lee n labimi niŋ a interview so mabiligu n niŋdi mabia kam maraaba I'm here to say a yi mi so ka o be silimiin tiŋa ni yɛm yaɣa neen yino malibu Canada America whatever ka di nyɛla Tuma n za ŋɔ connection man waligimsi n bela there is between connection man n niŋ zaŋ zaŋ ta ka naan che n nyɛ man maŋ apply nyɛ man maŋ zaŋ nyɛ m professionalism n kɔhi a maŋ tahali zuɣu bee tahibuŋ zuɣu ka so nya a kɔhimma maa bee a tuumbaŋsim maa ka contact a bee ka Email a ka a mini o di fiila ka o ni a process ka a kana. Di bela di ko ka naan chɛ kɔna shɛli maa ŋun yɛn ʒiya ka yɛn ni ŋuni yɛn niŋ a binshɛɣu kam ka a chaŋ n-ti tum tuuni ka malila di CEO ka mali di zalisi. Ɛhii, di zuɣu nyɛ mmaŋmaŋ ni n yɛri binshɛɣu ka laa kɔmpini maa mini mmaŋ niŋd a binshɛɣu kam n-chana, di benimi. Ɛhɛɛn, ka naan chɛ shɛli beni mi so ni tooi niŋ saha m-be kɔmpini shɛli ni ka di nyɛla nakɔha tuma n-nyɛli ka wumsi m-be di puuni yaa tuma n-nyɛli ka a mali biraada bee so ka o be nimaani ka mi naan tooi niŋ li ka ŋun zani ka niŋ a binshɛɣukam la hali ka a kana indirectly n ti tumdi tuma maa di gba why not di beni mi everything is possible m bi yeli mi ni di ku tooi niŋ baa di bi niŋ common so mabia a yi wumda ka di nyɛla a mili ka di na mi niŋ please contact me let us share idea ka niriba learn I'm here always to learn from you guys